Kemm jien saqqu sabiħ. U qatt ma maġinajt illi saqqu jista' jkollu programm. Ifhem fuq it-television hemm isu saqqu wkoll, eh? Dik veru. U fis-saqqu din il-ġimgħa sinjuri għandna lil Brian Rolej! Abbuża Brian u qod fuq jax jinsot, hi. U nadif u koll. Jina għala tebbi ximolla.
Daj, fi ftit sekondi għal dawk li mjafux minn inti, spieganna, femna. Me, x'nagħmel jien volli U minn inti? U minn jien għamela Brian Ole, magician, jiġifieri nagħmel magics, nagħmel magic shows volli għatfal għal-kbar kulħadd insomma bażikament. U kellu xorti volli mhux nagħmilhom hawn Malta biss, pereżempju, nagħmilhom madwar dinja wkoll. Sma, Brian. Kemm il-saqqu tippossjedi int? Ehm, taf laqt maħsib ta' ma faċli ta' vodi. Tlet saqqiet għanna, erba insomma.
Sabraj, jiena għax, ovvjament, jiena saqqu l-ġdijt u sabiħ minn mhm. Silvia Bazar, grazzi l-sponsor. Allura jmur li nistaqsi id-domandi il-ġodda, la tikber. Tixtieq issir.
La nikbar xiex insir. Ehm, ifem, pensjonant tajjeb, naħseb jien. Eh. Relaxed. Imma hemm xi ħaġa li tixtieq għadek hekk għadha fil-pipeline li tixtieq tagħmel. Eh, li nixtieq nagħmel, ehm, bażikament, kważi kważi naħseb jien għamil kollox. Hemm ħaġa waħda sajra biss se nħalli għan armisteru imma ma xmar nixtiex hmm. ngħid il kulħadd. Mela ġew xi surpriża.
Isma' u jirnexxilek tgħix mill-maġija biss.

Dan huwa tip ta' award li jingħata l-magicians jekk jagħmlu xi ħaġa tajjeb, mhux xi ħaġa li tixtriha jew pereżempju tikkompeti għaliha. U kont ixxortijat, kont ixxortijat li jett l-unik wieħed Malta li għandi dan l-award Kienu ġew jippreżentaw li ma ma ma kien żmien tajjeb dak iż-żmien għax. Nominawk jew għax eh, jażluk hekk, jiġifieri kif kif tinta. Ifhem, meta l-magicians, meta l-magicians ehm, jagħmlu xi ħaġa, pereżempju xi ħaġa, mhux ta' barra minn hawnhekk, imma xi ħaġa iżjed minn ħaddieħor jew kunu pereżempju l-ewwel nies. Ehm, jarawk bażikament u jinominawk. Issa, aħna l-award ħadni ħabba xow li kellna u Malta li ehm, ilna d-dejn bih u l-uniku xow ehm, palu u dak iż-żmien kien l-iktar ħaġa prominenti li kien hawn f'Malta bħala maġija Pra show dan tul ta' żmien għal ilu għaddej sa' 2011 ta' volli li kull ġimgħa. Għal kurżità ta' minn għadu ma rax. Mela, The Chamber of Mysteries. Oh, U biex biex tilħaq magician tajjeb imma kemm ikollok bżonn żmien biex timmatura fil-maġija. L-ewwel ħaġa trid ikollok naqra dik il-passjoni ta' tajjeb tal- tal-magic. Sew. Umba- Umbagħad umbagħad għandek il-kodba taqrom, umbagħad barri li taqrom trid tifhimhom għax mhux billi taqra xi kulħadd ma sax eh, Tifhem? Jiet imur lura fi żmien li sirt magician jien. Mm. Qabel YouTube, qabel internet, qabel. Downloads, aha. Però kien żmien tajjeb taf għalfejn għax il-ktieb iħalik timmaġina. Hmm. Peress ehm, il-videos inti jisek tara u tikkopja jisek. Kondizjonaw.
Eżatt. Allura il-kodba jiftulek l-immaġinazzjoni u inti tikkrea dik il-ħaġa. Issa, minn barra għalmin li taqra u titgħallem it-trick, street ukoll tipprattika. Il-ħeffa tal-idej. Eh, eżatt.
U kemm li mu laqwa żmien li tibda eżempju naf żgħir ta' 12 sena darba dax, kemm mu laħja żmien li Taf li nemmen li m'hemm xeta. Hmm, Għamin, iktar ma tkun żgħar iktar ħjar, għax iktar iktar hemm informazzjoni xtuħu, għax joħodlok iż-żmien għandek xarajn tliet xhur biex titgħallem trick u biex titgħallmu sew. Ivollu iktar ma tkun żgħar iktar aħjar. Però ma naħsibx li hemm żmien l-aħjar li tibda. L-importanti li hemm passjoni ġo fik. Fil-każ prova sparixxilu l-molol. Nar diffiċli. Ma importanti li tibda ma' xi ħadd bravu, eżempju inti bdejt ma' xi ħadd jew eh, kif kif tlaqt. Mela, jina bdejt wahdi, naqat ma' mamma ma' klab tal-Magic Malta, Ring to Malta, ehm, un bat Kien ikellem ma' ħafna magicians voliri, ma' l-iktar magician li kienet jaħdem dak iż-żmien kien Van Poleo, mor kont qed ngħinu ħafna u titgħallem mhux it-tricks, sa titgħallem l-iktar, iktar titgħallem l-attitudni, il-mod kif kif kif tmexxi x-show, tifhem. Issa fuq di, inti ah.
kif iddaħħal il-komedi fil-magics?

Comedy. Inkun naqra witi u nisit u ma jien mux suppost I'm doing it for, mux mux suppost għetna mela eh, biex inkun komedjan, t-tifem. U dan dak tip ta' komedi li nuża li nħobb nuża jien. U tricks dem jaħdmu jew mm. ġieli, eżempju, falli l xi wieħed u Ġaħda l-ek, għarrakuntanna ex il-situazzjoni. Mux ġiri falluli, nasib jien jek ikolli xow ta' sija, per eżempju, dejjem ikun hemm xi trikk li għajfalli l-lum. Għafoli jilek tamlu zmin. U le, le, le, għax għanajlek. Il-magic jiddependi fuq ħafna affarijiet, jiddependi fuq music, jiddependi fuq dawl, jiddependi fuq hekk, qed tifhem pala pala performance. Fuq ukoll naħseb. Jiddependi fuq nies u wkoll jiddependi fuq ċertu affarijiet li tuża, voli jekk xaġa minn dawn l-affarijiet għajmorru ħżiena, U jekk f'show ta' siegħa għandek ħafna minn dawn l-affarijiet, qed tifhem dejjem se jmurlek ħażin, pereżempju inti għad li biex insemmilek xi ħaġa. Eżatt. Ehm, qegħdin rikordjaw illużjoni live fuq television, sa dan kien dirett live, xan xandira live. U illużjoni li taqsam mara fin-nofs, qed tifhem biċċa u biċċem. Tajdiex il-sam ta' veru. Le, u din illużjoni użajnija u għamilna rehearsals, għamil xismu, bil-kamra voli Ftit minn dawk is-sitwazzjoni f'Malta li jkollok naqra ħin biex tagħmel rehearsals qabel ma ma matul shots ehm, tal-illużjoni u kollox mexa xajjeb. Imma dak il-ħin li mona life naqbad il-blade nagħmel hekk pum u l-kaxxa biċċa tinqażam qed tifhem. Anzi mhux il-mara.
Le,
le il-mara wkoll fiha imma imma il-biċċa tal-kaxxa nqasmet. U jien speċi ta' ok, se naqbad nagħmel u ndawar ftitek u tipprova tkompli life u n-nies u hekk. Inti sija diffiċli.
Ejja tlaqna.
Intom il-magicians.
Mhm. Turu it-tricks li ġurin tipo jinnori ktija ju inti urini tija. Jinġili urejtu xaħti jinti. Xiex il-molla.
Il-molla. Eh?
Eh, eh. Mela,
mela. Fil-qosor braċ ridu Mela, mela, mela, fil-qosor ħafna. Ara. Pereżempju, aħna għandna klabb tal-Magic, ehm, immorru hemmhekk ehm, naraw lectures, nalmu xulxin jekk hemm xi trick, pereżempju li nixtieq norik, norik kif tagħmilha. Però mbagħad hemm ċertu tricks li pereżempju nixtieq li nagħmelhom jien biss mm. għalija waħdi u
ma torilhom. Eżatt, jew inkella pereżempju jekk norilhom ikun hemm xi ftehim bejnietna isma' Tamilix lek, ma ma tista' turela. Eżatt. Nifhmek fuq għadi.
Isma' li bnaħa tħobb torqod int lemin jew xellu kurżità. Mela, m'għandix naħa. Le? Eżattament fejn noqgħod. L-importanti imma. Issa jkun kom. Le, jekk il-BP jgħat per fuq dik il-naħa, jien noqgħod fuq dik il-naħa, jekk il-BP jgħat fuq dik il-naħa, jien noqgħod fuq il-mek. Biex jekk jidħol xi ħadd Nattakka l-ġaħat. Le. Sinti dem tista' sparixxi. Le, biex jekk jidħol xi ħadd inkun pront biex naqbes għandi iżjed ħin. Bra, u biex nagħlqu naħseb biex xieraq nagħmlu trik qasir fuq is-sodda. Ġiri għamil trik minn ġas sodda? Eh, ifhem, ġili kon norqot u norqot pratika triks fuq il-tat. Eh, bisserta bil-muniti u bl-affarijiet eh, u bil-cards, bisserta u ma fil-għodu nispiċa bil-cards mela kon zaħir, kolla madwari u hekk. Għandi l-wallet, għonek għara fil-fex, issa il-wallet stija jumma kolla bis-safety measures, sa biex ħat ma jisraqni, ta' voli, ok, ok, very good. Fis-sodda n-nar ma tanti. Mela, mela, mela, ma importax. Għanna, u anka l-flus tija, l-flus tija naqra bis-safety measures u kolla, tifhem għar. Joġbuk il-flus Ma tantx huma ma nafx kux qed nara naħat tajba jew le, ma le żom biċċi ta' magazine. Anka jgħid. Ah, ah, ah, Le, le, le, le, fil-fatt huma eh, biċċi tal-magazine. Le, le, le. Security naħseb. Ej, ej, ej, security measure. Wara ta' trick. Però, meta jkolli bżonn għal flus, per eżempju, biex nbiddel is-saqqu. Għajdlu, għajdlu. Wasadna. Kumar nagħmel hekk. U voila, there you go. Kellimni fuq għadi għax oġbitni. Ah, u ħanajdlek tixtriħ issa u b'daw kif għandek għax pera werti. Tajjeb ħafna, tajjeb ħafna. Isma, illum lesti braj, grazzi ħalli ħafna tal kont l-ewwel wieħed fuq is-saqqijiet, tajjeb. Thank you, thank you tal-li sidintuni u kol, grazzi ħafna. U għetnu eh, pjaxir għonek, ma sepin se nibqa għonek. Intom jek tixti u tissuġġerixxu li xaħat, jew jek biex iġi f'nofsna, eh, kommentawna taħt il-video, tajjeb? u għamlu share kemm tifilħu. Grazzi ħafna lil Silvia Bazar. Insellmulkom. Ciao.